Sergel d sebɛa n teqcicin. Zik-nni, deg yiwet n taddart, yettidir yiwen n urgaz d sebɛa yessi-s. Yemma-tsent temmut, ihi iɛawed zzwaǧ. Yewwi-d tameṭṭut ara irebbin yessi-s, meɛna. Ɣas di tazwara tṛebba-tent, ur tɛeṭṭel ara teɛya deg-sent. Ihi, yiwen wass tenna-yas i urgaz-is, Awi yessi-k ɣer lɣaba nɣ-itent, neɣ ad uɣaleɣ nekkini ɣer uxxam-nneɣ. Argaz, si leḥmala i tt-iḥemmel, yessuter-as ad as-tini amek ara yexdem. Terra-yas, mi ten-tewwiḍ ɣer teẓgi, eǧǧ-itent dinna ad sent-iɛerreq ubrid, neɣ ad mmtent si laẓ. Azekka-nni, yekker urgaz, iruḥ ɣer yessi-s, yenna-yasent, Kkremt, kkremt ad d-nekkes tajlibt-nni n yizamiren. Tiqcicin umirent, syin ddant yid-s. Yewwi-tent akked tseqḍaɛt n lmal, maca tamecṭuḥt akk gar-asent tewwi-d yid-s takemmict n yiblaḍen meẓẓiyen. Segmi d-teffeɣ seg uxxam, nettat tezzuzur-iten deg ubrid, armi wwḍen ɣer yiwen n wadeg. Bab n teqcicin yezzuɣer yessi-s ɣer yiwen n useklu, yenna-asent, Qqimemt dagi alamma yuɣal-aɣ-d. Tiqcicin qqiment, ma d netta yuɣal ɣer uxxam. Mi d-yeɣli yiḍ, taqcict-nni tameẓyant tekker. Tenna-yasent i yessetma-s, Beddemt, ad nuɣal ɣer uxxam. Nnant-as, Ur nessin ara abrid n tuɣalin. Terra-yasent, Aha kan, ḍefremt-iyi-d. Tebɛent iblaḍen-nni teḍger di tazwara armi wwḍent ɣer umnar n tewwurt. Ufant baba-tsent akken kan iruḥ ad yečč imensi, yenna-asent, Tura kan i s-nniɣ ad ruḥeɣ ad nadiɣ fell-awent. Deg yiḍ, tameṭṭut tettsuɣu ɣef urgaz-is, teqqar-as, Ur tewwiḍ ara tiqcicin ɣer teẓgi akken i ak-nniɣ, teskaddbeḍ. Bru-yi, ma tebɣiḍ ad teqqimeḍ yid-sent. Yerra-yas, Meɛna d yessi, maca maɛlic, ini-yi-d amek ara asen-t-xedmeɣ. Teqqim tmeṭṭut tlata n wussan, syin tenṭeq ɣer urgaz-is tenna-yas, Ad ɣ-d-iselseɣ yessi-k, ini-asent d akken tella tmeɣra. Syen, awi-tent ɣer umkan yeṭṭureften, anda yella lbir. Mi tewwḍeḍ ɣer dinna, ḍegger tacacit-ik ɣer lbir-nni. Ini-asent, Tin i iḥemmlen aṭas deg-went, ad tṣubb ɣer lbir akka i d-tawi tacacit-iw. Maca, mi tekker yiwet ad tader ɣer lbir, kkes-as-d iselsa-is. Akkenni alamma ggrent-d i sebɛa di lqaɛa, syen awi-yi-d iselsa-nsent. Argaz yekker tafejrit, yesker-d i yessi-s, yenna-yasent, Ɣur-i yiwen n umeddakel ad d-yeg tameɣra, iɛreḍ-aneɣ, iyyamt ad teddumt yid-i. Ihi yefka iselsa i yessi-s, yerna-yasent, Ureɣ. d uẓaref, ihi ruḥent ddant yid-s. Teddum deg uzaɣar, mi wwḍen ɣer lbir, yeṭṭef urgaz tacacit-is, yesseɣli-tt ɣer daxel n lbir-nni. Syin yenna-yasent i yessi-s, A yessi, tin i iḥemmlen aṭas deg-went, ad tṣubb ɣer lqaɛa n lbir akka ad iyi-d-tawi tacacit-iw. Tenṭeq tmeqrant deg-sent tenna-yas, D nekk, d nekk a baba ara k-tt-id-yawin. Kkes-d iselsayen-im imaynuten a yelli. Tekkes teqcict iselsayen-is tudir ɣer lbir. Xemsa n yessetma-s i tt-id-tebɛen deffir xedment ayen texdem armi d-teqqim ala tmeẓyant-nni. Yemmuqel-itt baba-s. Sin yenna-yas, Ula d yiwet seg-s tama ur tessaweḍ ad yi-d-tawi tacacit-iw. Aha ḥṛec kemmini, ers ar daxel n lbir-inna, awi-yi-d tacacit-iw. Mi tger aḍar ɣer lbir i wakken ad tt-ader, temmeɣ s lemɣawla, tejbed-d iselsa-nni i baba-s. Syin ters cwiṭ cwiṭ di lbir. Isuɣ baba-s, Ayɣer i yi-txedɛeḍ a yelli? Terra-yas teqcict, D kečč i ɣ-ixedɛen i lmend n tmeṭṭut-ik, ruḥ tura ad tidireḍ yid-s, nekkenti ad nidir weḥd-neɣ. Syen tkemmel d akessar ɣer yessetma-s. Ihi, tiqcicin-nni daxel n lbir yekkawen, Seg imi keččment nutenti taɣuzi armi ssawḍent ad xedment amruj yettawin ɣer uxxam n Tteryel m yiwet n tiṭ. Tteryel tella teẓẓa-d awren. Taqcict-nni tamecṭuḥt tuker-d kra i yessemes. Maca mi tfaq Tteryel tenṭeq tenna-yas, Umm, yella wacu yellan akka deg uxxam-agi?

Yella wi llan yid-m? Xaṭi, i as-tenna teqcict. Seg wass-nni, tira d tettiryel d taxeddamt-is, yerna teḍleb-as ad tili am yelli-s. Teqqim ɣur-s deg uxxam armi d yiwen wass, yusa-d urgaz n tettiryel, yufa-d taqcict-nni, dɣa yesteqsa tameṭṭut-is, yenna-as, Ansi akka tekkiḍ? Terra-yas d teryel, d Ṛebbi i tt-id-ifkan i wakken ad tili d yelli. Tameddit, mi truḥ teqcict ad d-ters imensi, tefka azgen n wučči-nni i tteryel d urgaz-is, ma d azgen i d-yeqqimen. Tewwi-t ɣer yifri yellan ddaw tmurt. Teqqim akken i teqcict. Tlata n yiseggasen nettat txeddem ɣef tteryel. Maca yiwen wass mi d-telḥeq tmeɣra, teḍleb tteryel i urgaz-is ad yawi taqcict-nni ɣer teẓgi iwakken ad tt-yezlu ad t-xedmen d imensi n lɛid. Ihi, yewwi-tt s uwaɣezniw, maca wwḍen ɣer teẓgi, yufa yiwet n tezdayt yeččuren d ttmer. Tenṭeq teqcict-nni ɣer uwaɣezniw, tenna-as, Ali ɣef tezdayt, kkes-aneɣ-d kra n ttmer, nekk daɣen nniɣ ad qqimeɣ dagi di tmurt i wakken ad jemɛeɣ kra n yisɣaren ad nessiɣ times i yemma. Ihi, yuli ɣer tezdayt, ma d nettat, tjemɛ-d isɣaren. Yenṭeq ɣur-s uwaɣezniw yesteqsa-tt, Ayɣer akka tessurseḍ isɣaren-nni ɣer lǧedran n tezdayt? Terra-yas, D ukem d ttmer, ma d isɣaren-agi, d aɣbel i wemkini. Taqcict tjemɛ-d ayen umi tezmer seg yisɣaren. Tarut-ten ddaw tezrayt, syin tecɛel-asen times. Yekker uɛeǧǧeǧ, isuɣ uwaɣzen-iw. Sellek-iyi-n, ayen tebɣiḍ ad m-t-id xedmeɣ, terra-yas teqcict. Ur bɣiɣ kra. Yuder-d uwaɣzen-iw s lemɣawla, maca akken kan d-iwweḍ d akessar, telheb-it tmes, yerɣa. Yemmut. Taqcict tuɣal ɣer uxxam n Tteryel. Akken kan tekcem di tewwurt, temlal-itt. Dɣa testeqsa-tt Tteryel almi tenna-yas, I baba-m, anda yella? Terra-yas teqcict, Yeɛya, tura ad yelḥeq. Maca, sali-yi ɣef uzagur-im, ad ten-waliɣ. Sali tettɛeddir ɣef afwarur-is, teddunt di teẓgi, armi tewweḍ ɣer tama n yiwen n lbir ur nesɛi lqaɛa. Tdemmir teqcict-nni d tiryel, teɣli ɣer daxel-is. Syin tuɣal tuḥrict ɣer uxxam n tiryel, tessufeɣ-d yes-tmes ddaw tmurt. Ihi, ufant yal lxir deg uxxam-nni. Ama d iselsa, neɣ d ddheb, neɣ d učči, ihi uɣalent d tin s ubuɣar.